what's good you guys welcome back to my youtube channel if you're new here please welcome so hey guys nhasi ndauya nenyaya inosiririsa nyaya inorwadza nyaya iri kuitika kumashonaland west province uko kune musikana akakura achirarama unherera ararama unherera ndobva azoroorwa ah, akurumidza kuroorwa apinda mumachild marriages aya ndobva atorwawo nerimwe bhinya ndobva aribarira vana but bhinya iri rikunzi rinomushungurudza zvekumusvika pakumurova kumukuvadza zvinorwadza guys iyi nyaya inosiririsa iyi nyaya inorwadza hanzi vemunharaunda havakwanisi kuti vatsure murume uyu nekuti anotyisidzira vanhu anenge achitretena vanhu kuti wese anoda kumutsura kana kuti wese anoda kumurambidza kurova mukadzi anomuthreatena kuda kumuraya uye anoti iye haasungiki saka a lot of people were really touched by the story vanhu vakabatikana nenyaya yemukadzi uyu mavanga anga ainawo kumusana aainawo kumusana guys anorwadza and ya yeah, some of them are even still fresh and ya yeah, it's a really touching story guys inyaya inorwadza inosuwisa yekuti munyika yatiri kurarama ikadai iri kunzi vanhu ngavasitope abuse ngavasitope violence kune vamwe vanhu vachitori neaspect yakadaro mupfungwa dzavo vachitori kufunga kuti kuabusa mukadzi is the right way to go kurova mukadzi ndizvo chaizvo guys haazvisiri izvo and yeah zvinhu zvinorwadza zvekuti unenge wakura uchirarama life inorwadza and then you find a scapegoat woti a ah, pamwe marriage ndo ichaita kuti upenyu hwangu husanduke upenyu hwangu uchinji wosanganawo nebhinya riri kuda kutokukuhadza kuda kutokuuraya gaiza zvina kunaka hazvina kunaka zvinhu zvinorwadza so a lot of people intervened in this story and uh, one of the people avari influential uh, vari political vapindira munyaya iyi is mary muliswa you all know mary muliswa mumiriri wemashonalland west province member of parliament vanoomiririra nyaya idzodzi dzine chekuita nevakadzi a ah, vafuma vachienda vakati a ah, nyaya yakadai haingaitike muprovinsi mangu ini ndiripo saka kuri kunzi bhinya remurume irabva rafumira kutiza amuka achitiza achirowa pasi but then its just a matter of time until abatwa nepolice because mapurisa kana ada zvawo macid sanike kana yapindirwa nemamember of parliament anotsvaga kakabatika akawanika pasina chitsotsi and tinongoti yeah, thank you mary mliswa for standing up for this girl child for standing up for this woman kuratidzirawo kuti vakadzi aiwa takakosha so mukadzi uyu kune vanoda kumubetsera i think munokwanisa kuenda kupage kwapatricia jack kana kuti kupage kwaroyal mint if im not mistaken moenda mononzwa madetails kuti mukadzi uyu anobatsirika sei uye seupa angaiwana sei apo kana abatsirwa namary bundiswa zviri kuti vari kuda kubatsira chimirai vese vanoshuvira kuda kumubatsira vese vanoshuvira kuti aite zvakanaka murambe makadaro vanhu vari kubatsira tobva ipapo toenda apa nenyaya dzimwe nyaya dziri kutenderera mumastreet gaizi ndikatarisa nyati ndikatarisa gilbert nyati ndinoona kuti when god wants to live mwari kana vada zvavo even uri kumarabu uko you can just rise up wotosimuka wotoita someone that story of david and goliath is not just a story it's, yeah it happens even in reality mukurarama kwedu sevanhu zvinoitika zviya mwari anokusimudza and gilbert nat is one of those people who were raised by god ah, tinoita tinoona sekuti isusu vanhu maybe tisakamusimudza kana tii takamubatsira but no inyasha guys cupid nati has acquired a new ride guys ane mota ane one and ya tinongoti makorokoto guys aiwa zvinokudzwa kana vanhu vachishanda kudai so zvinhu zvichifamba mwari vachipindira roko ramwari richioneka aiwa tinongoti makorokoto he acquired a new ride and we are just so happy for them because all the things that theyare doing They're conquering zvinhu zvavari kubata zvese zvinhu zvavari kuita aiwa zviri kufamba zviri kufaya zviri kuratidza kuti zviri kuita and weare just so weare just so happy for the family for gilbert natis family and tinongoda kuti kana masumudzwa ma namwari makabatana kudai as a couple musazowana zvinokuwanai pamberi apa makutanga kupatsanurana kana kuti makutanga kunetsana and also gilbert nyati ramba uchingorespecta mukadzi mai nyati rambai muchingorespecta gilbert so that love yenyu inoramba ichikura ichienda mberi and vavengi havawani mukana wekuti vapinde pakati penyu thank you so much guys for watching like comment and subscribe to my youtube channel